Salam, E-bilim onlaýn okuw platformasyna hoş geldiňiz! E-bilim platformasynda instruktory, ýagny mugallym bolmak üçin Profilim bölüminden Instruktor paneline girýäs. Şu şekilde dolandyryş penjiresi açylar. Eger-de biz Täze kurs goşjak bolsak, Goş düwmesine basýas. Şeýlelikde täze kurs penjiresi açylar. Biz bu penjirede goýjak kursumyz barada maglumatlary doldurmaly bolýarys. Meselem, instruktor Emir Nuryýew. Ugr bölüminde siz okatjak ugruňyzy saýlap bilersiňiz. Meselem, kompýuter programmalary. Ady bölüminde öwretjek kursuňyzyň adyny ýazyp bilersiňiz. Meselem, Başlangyç kompýuter programmalaryna giriş bahasy bölüminde siz bu kursuňyzyň bahasyny özüňiz kesgitläp, tölegli ýa-da tölegsiz görnüşinde goýup bilersiňiz. Beýany bölüminde kursuňyz barada beýan ýazyp bilersiňiz. Meselem, bu kursumyzda kompýuter barada umumy programmalary öwreneris. Okuw merkezi bölüminde siz haýsy okuw merkezinden çykyş edýäniňizi saýlap bilersiňiz. Häzirlikçe, okuw merkezleriň üstünde işlenilýär. Ýakyn wagtda bu ýerde birnäçe okuw merkezleri goýlar. Meselem, E-bilim onlaýn okuw merkezi. Gysga beýan bölüminde kursuňyz barada gysga beýanyny ýazyp bilersiňiz. Meselem, Kompýuter programmalaryna giriş. Dil bölüminde bu ýerde üç dil görkezilen. Eger-de siz haýsy dilde öwretmek isleseňiz dilini sazlap bilersiňiz. Meselem türkmen dilinde. Talaplar bölüminde ýagny siziň öwretjek sapaklaryňyza gerekli talaplar bolup durýar. Meselem, men kompýuter programmalaryny öwredýän. Näme talap edilýär? Ýagny, kompýuter we internet talap edilýär. Bu bölümde bolsa kursy tamamlamak bilen öwretjek zatlaryňyzy ýazyp bilersiňiz. Meselem, kompýuter we internet tehnologiýalary, programmalary öwrenmek. Kiçi suraty ýükläň ýerine siziň kursuňyzyň ýüzünde durýan suratyny ýükläp bilersiňiz. Meselem. Bu bölümde bolsa kursuňyz barada öňünden görüş gysga wideosyny ýükläp bilersiňiz. Meselem. Indi bolsa kursy goşmak üçin Goş düwmesine basýas. Kursy goşanymyzdan soňra penjirämizde Sanawy bölüm açylar. Eger-de kursumyz barada düzetmek islesek, Bu ýerden Redaktirle bölümine girip, kursumyzy redaktirläp bileris. Indi bolsa Wideokurs goýmak üçin Sanawy bölümine gelýäs. Sanawy bölüminden, ýagny biz Wideokurs goýmak üçin Sapaklar bölümine gelýäs. Bu penjirede kursumyzyň sapaklaryny goşup bilýäs, ýagny biziň açan kursumyz Başlangyç kompýuter programmalaryna giriş, Sapak goşmak üçin Goş düwmesine gelýäs. Sapak goşmak üçin, ýagny sapagymyzyň adyny ýazýas. Meselem, AbFain Reader programmasynda işlemek. Wideo ýükläň bölüminde biz wideo sapagymyzy ýükleýäs. Meselem. Wideo sapagymyz ýüklenip başlandy. Wideo sapagymyz ýüklenýänçä doly garaşmaly. Wideo sapagymyz ýüklendi. Goş düwmesine basýas. Şeýlelik bilen biziň sapaklarymyz başlangyç kompýuter programmalaryna giriş kursuna goýuldy. Baş sahypa dolanmak üçin Platforma düwmesine basýas. Wideo sapagyňyz administrator barlagynyň geçenden soňra bu platformada görner. Diňläniňiz üçin köp sag boluň!